kanonzi mwoyo yorudo kubva paobhoming vaibasa vakomana veorchestra mafaro chete Varinobuda nepaZichavane vakatungamirirwa naMukoma Tawanda Tobaiwa. Kwanzi ngativei nemwoyo werudo kuchengeta nherera, kuchengeta mapofu vari kushaya. Asi godo godo rinogona kutitadzisa kudaro mufunge zvenyu. Ruvengo runogona kutitadzisa kuva nemwoyo werudo. Unoda kuziva kuti Mwari rudo, kana wakasikwa nomufananidzo waMwari iwe uri rudo futi zvauri izvozvo kana neniwo. saka ukada kutaura nezverudo tarisa zvitarise iwewe zvitarise iwewe utori rudo pauri ipapa chizobvunza kuti une vangani wauri kupa rudo kana kuti ndiwe here ukurwadziwa neprogress yemumwe munhu manje ukarwadziwa neprogress yemumwe munhu haupore nekuti ari kuita nesimba ramwari simba redenga makadiko zvenyu muri kuti bata pane vandidonhedzera message zvikanzi aiwa imi muri pressure manager chaiye muri pressure manager aiwa ndo zvatakakumbirawo ndokuna mwari izvozvo izvi Hoi, hoi, hoi, hoi, yeah, yeah. tikadai wamwari ndozvawakatibatisawo izvozvo izvi zvekufadza zvekutandara nevanhu saka kuita kudira shuga papurezha saka purezha yadirwa shuga maiwe zvangu mhuri yezimbabwe tikacheka cheka tumasystem systems twese tikacheka kuti hapana turi kuita overheating twese twese ndikanyatsoona shuwa kuti aiwa nhasi izo ndati aiwa network pazimbabwe kandiregererewo zvangu nekuti ndiri kuzvishavane ukada kukosora kosora ndingatadze kuzobatana nemuimbi wangu andinaye mukati mezuva ranhasi saka all systems have been checked and approved 100 percent kwakufaya kana watozonzwa zvimwe zvakuti dambuka dambuka gadzirisa mushini wako reload kunoku ndasota sota ndakumbira ndatenga airtime zvese ipapo magetsi ndavaudza kuti aiwa magetsi please chimomira kuendesa magetsi ndoona kuti system dzacho panapa ka hatisi kuda kuzoita kunge tingori vanhu mang manga zvese izi tiri kuita nesimba redenga simba renyasha ratinotungamirirwa namwari mufunge zvenyu kuzvigona asi kungokumbira ishoma simba ozi kuti vave nezu nekuti chawabata uri muzita rajesu vanoita kuti chibudirire ndosaka muri kuona chirongwa chine chiri kufamba nekuti aiwa hatisi kuitirawo mafaro chete kuitira tese vana vezimbabwe manzwa womosimudza vaimbi vezimbabwe ini ini mwari wondiblesa imimi mobleswa vaimbi vobleswa saka tese tableswa kuda kuuraya piracy tiri kuda kuuraya piracy hau hau iwe neni ndisi tinouraya piracy kuregedza kutenga mudozem road totenga maog chete chete kuti vaimbi vezimbabwe vaone kurarama i am now crossing over to zvishavane saka masaisai akurovana kuti uk versus zvishavane Kwese kwese kwauri wakutibata mufunge zvaka. yezimbabwe ndiri kukuchavidzai pachirongwa huchi pasina nyuchi mukati mezuva ranhasi musi wechishanu munongoziva kuti zvinongoitika kubva pamidday kusvika na3 p m kuno kunyika yamambokadzi ndiri kuno zvangu south east of england e, eh, dz studios namafaro wemafaro mukati mezuva ranhasi mwari watiitira nyasha wandisanganisa namukoma tawanda tobayiwa vari pazvishavane kuti zvinyatsoita mutsindo ka regai ndinzwe kuti mukoma tawanda mungade kubva machingamidza vatererere nekuva but sa kuita evidence kani kuti tinoda kutaura tichiita zvinhu zvine evidence pamwe vamwe vangazoti haa mushamarari akusona mabhodhoro panapa kuti nyebera kuti vari kubatana eh, muchinda ari pazishavane mungade kubva mavazivisa here pandiri kubatai muri uyezve chikwata chamunoimba nacho zita racho pamwe chete zvakare nekuti chakamira sei chikwata chenyu chine maband members mangani makadii vateereri Ini ndinoitwa Tawanda Tobaiwa from Zimbabwe Zvishavane. Ndine chikwata chandakatungamirira cheOrchestra Mafaro chete. E, chikwata changu ichi cheOrchestra Mafaro chete ndingati chine 9 members. Dzinoti idzo one anoridza lead guitar koita wech two anoridza main rhythm then the other one anoridza sub rhythm eh, kozouya drumist eh, kozouya inini pabase then ine madancers four saka chikwata ichi chine nine members dzakakwana Mungade kutizivisa here kuti zvekutanga kurova ngoma izvi makazvitanga rini? Ndezvipi zvikwata zvamakashanda nazvo pamakange muri kukura kamunyaya yemumhanzi? Uyezve chikwata mafaro chete makazochivamba rini? E, zvanga zvafamba sei? Chii chakazotriga kuti muchiva nechikwata chenyu? Makasununguka zvakare mubva mangotibatidza kuti ndevaipi vaimbi vamaifarira muchikura muchiri chikomana musati matombotanga zvekubata bhango kana kubata remagetsi chairo gitare. Eh, zvekuimba izvi ndingati ndakatanga kare ndine 15 years eh, pandairidzira chikwata cheelder music chaitungamirirwa napineumafa from 2005 to 2009 ndichiridzira pino mafa then i left to south africa ndikanoridzira ainzi fanuel komichi aitungamira chikwata chengundu sounds then after that ndakazodzoka from south africa that was 2000 11 pandakadzoka ndikazouya ndikajoina chikwata cheshuro jesp ndichiri musvishavane ndambo ndikamboridza nacho kwenguva yakareba chaizvo up to 2013 saka chakaitika ndechekuti sekubva ndichikura Ndaingova ne kapfungwa kekuti yes at the moment ndokwanisa zvangu kuridzira vamwe ndichikudza chipo changu but mm, chinangwa changu kubva ndichikura chaiva chekuzovawo muimbi sezvandava chekuvavo nezvinhu zvangu like masongs kukwanisa kunyora masong ndega pandaitorijira vamwe ipapo ndaitonyora masongs ndichigostoka mumabhuku mamusong book rangu but handina kuda kumbomhanya ndakati ndinongomirira nguva yacho saka ndakazofoma chikwata changu 2013 ndaona kuti a ah, now ndava kukwanisa kuzvimiririra ndozvakaita kundironge chikwata Ndingati vaimbi vandakabata navo vakati wandei zvavo but eh, ndichangomeshena just few vandakaridza navo makore akati wandei sezvandambotaura ndakaridza napineo mafa ndikazobata neshuro jazz band ndo mabhenzi anenge atoti vazhinji vakandizivira ikoko ndozvikwata zvandakabata nazvo kwenguva yakareba chaizvo E, ndichikura ndainyanyo kufarira vaimbi vanoti Alec Macheso, Oliver Mtukudzi, e, Peter Moyo, ah, sorry, Tongai Moyo, his late father, e, vana Bigitembo, e, Thomas Mapfumo, Eh, eh, ndingati vakati wandei kusanganisira vana werason vana cofi olomide vana awilo vana papa wemba vana wenge musica extra musica e, ndiyo music yandainyanya kufarira kubva ndichikura iyoyo ndo nanhasi ndinongoiteerera